A Bassan, au nòrd-èst de Béziers, vos menam enco d'Alain Fornels, infirmièr retirat que pas fòrça temps dins l'atalièr que costètz son ostau, d'obricolatge esperimentau a l'art ludit D'i pensar de poetii qui compte mès en Voès, s'investís despièi 30 ans dins la construccion e la presentacion de mòble particular sonat mòble modèste. Semblon de joguets que conton d'istòri agradiva o amusenta o grèva qu'Alan met en scèna per se visitaire. Venèssim en autre, cabussas dins lo monde d'Alan Fornelhs. Quand ère pichon jogabi fòssi, anabi a la ribièira e la ribièira portava sovent de caus ocupados, coma venguda d'un autre monde e nautres, a mai los fraires, los petassaven. Apèi, mon paire los al ajudar a resar de fèrre a mai la zanmachina, a mai de causai tal, saudar un pauquet, m'aprenguèt E i avió tanben du tissis per lo per la fusta. E trabalhavi un pauc coma podioi, sin gaire de tecnica, me fau aquò pas tròp pla. Utilisi de de clavèls, de causa que lo lo fustier lo se'n servissu pas. Es fach coma pòdi, es pas D'un nivèl tecnic d'un obrier acomplit. A cantrapi de causas. Ensagi de las recatar dins caissas. Çò qu'ai trapat de faire, que me conven, es de vos penjar al plafond per de que vos besi. E apèi i a de plancas que son grupadas en dacon, las plancas rojas aquí, las bluas aquí e las mas bièlhas escritas. Que çò de quai s'ocupados a me parar los escritos. Aquò es sovent contro las paredes e apèi lo fèrre es penjat al plafon e. Ne fau pas tant qu'aquò, ne fau un, dos, tres mòbles per ans e aquò fa que ai pas besonh de tant de causo com un artisan que ven. Aiquí a representat lo barri de Besiès ont me passejavi, fagioi de fòtos, per de que lo barri es fòsso polits, carrièiro pichonos e es l'endrech o lo monde que an perdut sas tèrros que los migrants veno per de qu'es pas carrè e los paisans qu'an vendut las vinhos per començar a trabalhar a Besiès sovent anavo al barri, ero pas carrè per de que i avió las inondacions. E lo monde èrò fòrça solidaris. E dedins i suu lo monde. Lo monde de Besièrs del Faubourg, los mòbles, velèu soitalhs e sonja un jorn. De venir a Italia. Ara i a las trapòt per montar los mòbles, l'anarelo tanben en amont. Après, cresi que vau endacònt perle que se passa e l'estiu, vau al Pont Bièlh, qu'es lo fiòc d'artifici. Alos çò que vòli faire es de causos ame de causos brisados, perdudos, a mal, los causos perduso me sono e son aparança de totjorn va plan dins lo projèct que ai e per de quilhi deu es de faire quicòm ame res. Res vòl dire causos escampado. S'engrompar e faire mai res es un plaser. Es un plaser coma un jòc. Pensi qu'es de totjorn aquò. Lo monde peta sabó quicòm, coma podiáu. Èron modèsts, mai i aviá un òme de fiertat. Davaire, peta chata e tal, quicòm. Amb un elan, amé de clavèls, amé de caus ocupados que servisso a quicòm mai, la cargo d'un o casseròlo que que servirà per dorbir un mòble. Lo bricolatge es faire quicòm. Coma pòdi, tanben èra un jòc abant, un jòc e una bala tusdava e anava enda com mai dins una autra direcciu, calió èsser ensajat de la de l'imaginar l'autra direcciu de la bala e la la causa bricolada estava aital, fasió quicòm e se'n va dins un autre camí.

Mas fa de temps qu'aquò es passat e la paubra camioneta es abandonada al campestre, ont sovent passi. Lo temps tanben passo aquí, vent, pleja, sorelh, cambia las color e escafan las letras e se legís pas que, especeria, fi. E tu trasques a cabo de se demesir, de se'n anar, coma un elefant çò. Ont anavi lo veire, a mema gran, l'esperar. E tot aquò era au plen de bòstias, de color, de centu, brunas mescladas. E i anavi a mema gran e i disioi, Mami, crompa-me quicòm de bon. Crompomè aquò qu'es bon. E, en tornar a l'ostal, mon gran rebotegabo, dis jo, n'i a plou de crompar de biscotens. Le bonbon coute bonbon. E, cal pas embeçar d'argile cossí que siegue. Cal espargnar. E. Lo moble es fòça calculat. Pensi a tot çò que ai dins lo talhièr e sabi que ai un oplanco escrito que dis aquò. E l'autre que dis aquò e las dos paraulas començo a donar ban a l'idèu. Apèi soben ai una estructura a me defèrre o de contrapegat. E dejust pegui o clavèli las plancas de color e dedins los mecanismes sou amagats per faire bolegar, per faire crainar. balançar segon l'intencion. D'autres còp es un mòble que fòu un pauc ensonjent, meti una paraula o que serà sinfoniote, sinfonio, es aprèp que aquela paraula m'ajuda a inventar una istòria. Me servís d'un locais e al final la forma es la forma que me comanda. Sovent ai trapat una forma corba que me servís per faire balancejar lo moble e a bailat la forma de la causa, a bailat l'idèa e baila apèi lo moviment quand bolega. Es per aquò que sovent comenda la causa, sabi pas. Totjorn un bòl fòu quicòm per dire aquò, e apèi lo brut serà diferent. Lo brut semblarà a un caval que galaupa. E alòr me aquò cambia un pauc l'istòria que vòu dire. Me aquò m'agrada fòrça. Pensar mi fai de demòcles. Apèi de lo monde anava venir, calhó dire quicòm. E comencèri a. Açò ja en parlem, pas dire unicament las causas concrètas. E a merut temps, ager e fòsse plaser de parlar al monde, e lo monde me parlava tanben, e apèi la paraula a pres d'importença de mai en mai, de mai en mai, e sioi vengut un pauc contaire, S'il l'a veire volgut a la debuta. De mon talhièr, pensi sovent a un libre, lo libre del Quijote, que dis lo songe, la poesia per viure. Començo aital, en un endrech de la Mancha que me vòl pas souvenir, i a fòssotemps vivia Imitant per un magre de còr e bot tens que fasió pas res, es dire tota l'annada, fasió de pichomòcle ame tant de plaser que ne delembrèt l'administraciu de Sombe. Aquí! Alcala de Henares, onte nascut Cervantes. Aquí el Toboso se vei la Dulcinea a la fenestra. Aquí Arga Massilia de Alba, ont es nascut el Quijote. Los Molins. I a un autre moment de lo libre que dis lo Quixòte dis a Sancho, La libertat, Sancho, es lo sol be ame l'onor per que se pòt, per que se deu riscar la vida. E aquò me fa pensar a l'Espanha, a l'Espanha de 1936, que mon paire es refugiat espanhòl, Los mòbles son dedicats a de personas que ai conescut, d'autres que lo monde me n'an parlat, de grands istoriós coma la guèrra d'Espanha e d'un escòp lo monde lo monde legit çu l'istòria aital çu ajudat per la causa qu'es facha e l'imatge de la causa comença a parlar, apèi ma paraula Es aquí, e apèi d'autres bruchs que vènon del mòble, ajudon l'istòriós, e i a una comprensiu qu'es mai aisida perque i a una associaciu, una correlaciu de las causas que completa la vos. Sovent, viri los mòbles cap al rire, al jòc, per de que belèu es mai aisit de faire aquò. Vòli que lo monde passe un bon moment e vòli tanben una doçor e sovent un sovenir que Arribi a faire amb un mòble a una cargo de doçu, una tonalitat de doçu. Aquò me, me plai. Apèi, si lo monde cercan, i a una, una melancolia. Las causas s'ocupadas, i a de polsièira dessús, i a, i a una melancolia qu'es mai dejós. D'un escòp la disi, me pas subent. Pas subent i a un mòble que ai birat cap al rire qu'es un mòble de putingo, que parlo de putingo, de reclamo per le e es belèu lo que fai mai rire lo monde e apèi quand gei tos las reclamos de poco, tutto piccionetto, facho per vendre de causo que servissio pas gaire a de paure monde, i a una melancolia, una tristessa qu'es forta. Cadun pren çò que vòl. Aquel immòble que son supòrt d'èime segon l'artist o que li bastís, nos traspòrton dins un pantalha d'espar. Allan presètge subretot la memòri que ne son carga li materiau recuperar lo mai sovent a Emmaüs. Li trasfòrme totjorn eme la mème creativitat e la mème paciéncia. Per mies conéisser son òbra, per vesitar son talher ò logar de mòble, anatz sur lo site d'Alain Lemeuble-Modeste.com.